Dyma gynllun lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Mae ein cynllun yn ymwneud â chreu lle rydym ni'n gallu ffynnu a bod yn hapus ac iach ynddo, rŵan ac yn y dyfodol. Mae hyn yn ymwneud ag annog sefydliadau ac unigolion i feddwl ac ymddwyn mewn ffordd wahanol ac i siarad a gwrando ar ei gilydd er budd Wrecsam. Byddwn yn sicrhau bod Wrecsam yn chwarae rhan bwysig yn y rhanbarth, yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a'r byd. Rydym ni'n falch iawn o bwy ydym ni ac wastod yn fodlon rhannu'r hyn rydym ni yn ei wneud. Mae Wrecsam yn ran aruthrol o'n byd, felly mae arnom ni angen dod i adnabod ein cymdogion, p'un ai ydyn nhw yn byw drws nesaf neu rhywle'n newydd i ni. Ein nod yw gwella sgiliau a chyfleoedd bywyd pawb. ac mae hyn yn golygu mynd i'r afael â'r materion a all achosi lefelau uchaf o anghydraddoldeb i'n preswylwyr mwyaf diamddiffyn. Pob blwyddyn, mae'n rhaid i bethau yn Wrecsam wella. Mae'n rhaid i ni fod yn onest ac agored gyda'n gilydd, a chael sgyrsiau anodd am gynnydd y cynllun heb ffraeo. Byddwn yn ceisio dod ag unigolion, cymunedau, budd-ddeiliaid a phartneriaid at ei gilydd er mwyn i bawb cael llais a deall â'r rhan y gallan nhw chwarae. Ond pan ddaw hi i ddyfodol ein plant, ein cymunedau a'r man arbennig hwn rydym ni'n ei alw'n gartref, gallwn oll gytuno bod llawer o gamau gweithredu bychain yn gwneud gwahaniaeth mawr. Byddwn yn rhoi pum dull gweithio wrth wraidd popeth a wnawn. O bryd i'w gilydd, bydd arnom ni angen camu allan o'n bywydau pob dydd a meddwl am y dyfodol yr hoffem ni ei gael. Nid yw bob tro yn hawdd ragweld beth sydd ar ddod, o Brexit i effeithiau newid hinsawdd, ac mi fydd yna lawer o bethau na fyddwn yn gwybod amdanyn nhw. Ond bydd y BGEC yn gwneud yn siŵr ein bod ni'n deall y cyfleoedd a'r risgiau yn y dyfodol, ac yn sicrhau ein bod ni'n ystyried anghenion tymor byr yn erbyn ei effeithiau hir dymor wrth wneud penderfyniadau a darparu gwasanaethau. Os ydym ni'n cyd-weithio, yna gallwn geisio atal problemau rhag codi. neu o leiaf ceisio eu hatal rhag gwaethygu. Mae'n rhaid i ni fod yn flin ynghylch pa broblemau rydyn ni'n ceisio eu hatal er mwyn i ni ganolbwyntio ar y pethau cywir. Drwy ddod at ein gilydd a bod yn onest fel cymuned, gallwn ddechrau deall pam ac ystyried beth sydd yn rhaid i ni ei wneud i newid pethau gyda'n gilydd. Mae hyn yn ymwneud â chymunedau a sefydliadau yn dod at ei gilydd i siarad a gwrando ar ei gilydd. Bydd y BCEC yn gwrando ar ein cymunedau, hyrwyddo camau gweithredu cymdeithasol a chyd-gynhyrchu er mwyn i bobl ddod at ei gilydd i helpu i wella eu bywydau a datrys problemau sy'n bwysig iddyn nhw. Mae'n rhaid i ni adlewyrchu egni, amrywiaeth a chreadigrwydd Wrecsam, yn ogystal â chefnogi'r rheini nad yw eu llais fel rheol yn eu clywed. Mae arnom ni angen gwybod a deall pwy sy'n byw ym mhob ardal yn Wrecsam, sut i wella eu lles a pha gyfraniad y gallen nhw ei wneud at eu bro. Mae arnom ni eisiau datblygu lleoedd llewyrchus lle mae gan pobl ddechrau iach mewn bywyd ac yn gallu dysgu, datblygu a llwyddo. Mae arnom ni eisiau'r cynllun hwn ryddhau egni a syniadau ein sefydliadau a'n cymunedau a gwneud yn siŵr ein bod ni, fel partneriaid, yn cydweithio er budd Wrecsam. Bydd y BRCGEC yn canolbwyntio ar newid y system lle nad yw'n gweithio i bawb, yn hytrach na gwneud y tro gyda'r hyn sydd gennym ni oherwydd felly y mae hi ac felly y bydd hi. Y peth pwysicaf yw cyd-weithio er mwyn gwneud yr holl bethau yma. Mae cefnogi newid yn holl bwysig i'r BRCGEC yn Wrecsam, a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r ffordd rydym ni wedi gweithio gyda'n gilydd yn y gorffennol. Yn y cam cyntaf o'r cynllun lles, byddwn yn canolbwyntio ar ddau agwedd. Yn gyntaf, cefnogi plant a phobl ifanc i gael cychwyn iach mewn bywyd. Mae bywyd iach yn cyfrannu at sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael cychwyn iach mewn bywyd, ond gall hefyd gael effaith barhaol ar iechyd. Byddwn yn edrych ar fwyd yn yr ystyr ehangaf, o dyfu a chynhyrchu, coginio, siopa yn lleol ac yn foesol, a dysgu am eich gilydd trwy fwyd. Drwy hyrwyddo a chefnogi mynd allan i'r awyr agored, creu cymunedau cryfach ac annog addysg bellach mewn bywyd a garddwriaeth, mae datblygu patrymau cysgu da i gefnogi cychwyn iach a chorfforol egnïol mewn bywyd yn hollbwysig hefyd. Dyma fater, yn ein barn ni, fydd yn helpu i wella lles meddyliol a chorfforol plant a phobl ifanc a'u teuluoedd. Byddwn yn gweithio gyda grwpiau gwahanol yn Wrecsam i ddeall rhai o'r rhwystrau i gael noson dda gwsg a byddwn yn ceisio canfod antebion fel hyrwyddo effeithiau cadarnhaol gweithgarwch corfforol a chwarae ar arferion cysgu. Ail. Mae gan bawb gyfle i ddysgu a datblygu drwy gydol eu hoes. Rhoddodd preswylwyr Wrecsam wybod i ni, er eu bod yn awyddus i barhau i ddysgu, nad ydyn nhw'n siŵr iawn beth sydd ar gael na lle i fynd i ganfod gwybodaeth. Byddwn yn cyd-weithio i nodi lle ac er cyfleoedd dysgu ac yna'n gweithio gyda phreswylwyr i benderfynu sut y gallwn hyrwyddo'r cyfleoedd hyn yn well. Byddwn hefyd yn nodi bylchau mewn darpariaeth a'r rhwystrau i ddysgu er mwyn i ni gytuno'r gynllun hir-dymor sy'n sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad i gyfleoedd dysgu a datblygu priodol drwy gydol eu bywydau. Bydd ein pobl ifanc yn tyfu i fyny mewn byd ansicr ac esblygol, ac mae arnom ni eisiau iddyn nhw ffynnu a dod yn ddinasyddion gweithgar a chynhyrchiol. Rydym ni'n cydnabod os ydyn ni'n gallu cefnogi pobl ifanc i osod safonau uchel ar gyfer eu hunain, datblygu lefelau uchel o wydnwch bersonol a dangos parch at eraill, yna byddan nhw'n fwy parod i fanteisio ar cyfleoedd, cyfrifoldebau a'r profiadau sy'n gysylltiedig â bywyd oedolyn. Byddwn yn cynhyrchu adroddiad blynyddol i ddangos ein cynnydd. Pob blwyddyn, bydd Cyngor Sir Bwystref Sirol Wrecsam yn craffu ar ein gwaith ac yn rhannu ein cynnydd gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd hyn yn broses herio allanol a ffurfiol ac yn ein helpu i glywed gan gymunedau lleol am y gwahaniaeth y mae ein gwaith yn ei gael yn Wrecsam. Ond yn bwysicach fyth, mae arnom ni eisiau i chi barhau o gymryd rhan. Wrth i ni ddatblygu'r gwaith yna mae'n rhaid i ni weithio efo chi a pharhau i gasglu eich barn am ein syniadau. Fel y gwelwch, mae llawer o bethau i'w gwneud. Mae gwybod lle rydyn ni arni yn hawdd iawn. Ewch i'n gwefan i weld yr wybodaeth ddiweddaraf.